Selmaɛmda ay nessawal i tilumẓit n Leqbayel merra deg mkul amkan. La sslam-nwen. Kunwi s ilemẓiyen, fell-awen ay tella nnuba-agi n lemɛemda. Wissen ma tesɛam lxedma. Neɣ ttmenṭaren deg uzniq, tɛewqem amek ara terbaḥem aɣrum-nwen deg wussan-agi mi txuṣṣ lxedma deg tmura merra n ddunit? Neɣ imken mazal ur tkemmleḍ ara leqraya, tettmeyyizeḍ deg wul-ik ma yella ad teffɣeḍ d ccix, likul, neɣ d ṭṭbib, neɣ ma yella ad tiliḍ kan d afellaḥ imi baba-k ur yesɛa s wacu ara ixelleṣ leqraya fell-ak? Kemmini a weltma, tugiḍ ad tjewjeḍ, tebɣiḍ ad teffɣeḍ d tatarmlit neɣ ad tḥefḍeḍ d adaktilu, ad txedmeḍ deg lbiru. I snet akk, kunwi s ilemẓiyen, s tilemẓiyin, Ṛebbi, mi ken-ixleq, ixdem-it s lemɛamda, i wakken ara d-tuɣalem deg ufus-is d lɛibad inefɛen, wid iheggan i mkul cɣel lɛali. Acu d lmeɛna n wawal-agi lemɛamda? Ṭilet kan leḥwayeǧ i ken-d-yezzin deg uxxam, mkul lḥaǧa tettusenɛa s lemɛamda. lemɛun-nni n baba-k neɣ ṭumubil-is ma yesɛa, afenǧal deg s ara tesweḍ lqahwa azekka ṣṣbeḥ, neɣ amaru-nni s wayes tkeṭṭbeḍ. Ur yezmir ḥedd ad ikerrez akal s ṭumubil-is neɣ ad yekteb tabṛat s tisegnit. Kunwi gar-awen itebɛen Sidna Ɛisa Lmasiḥ, tumnem ixelq-iken Ṛebbi s lemɛemda? Tumnem ihegga fell-awen kra n ccɣel deg ddunit-nwen? Ar tura, tuɣalem tɛeqlem ddnub-nni i ken-isexṣren. Ɣef ayagi teqblem tudert-nni tajdiṭ i awen-ifka Lmasiḥ. I nkent-slam ɛecrin yum iɛeddan deg nnuba-agi ṣṣut n wid iqeblen Sidna Ɛisa d ameslak-nsen. Tura tteddun deg ubrid ajdid s teḥqiq belli d netta i ten-irafqen deg ubrid i d-ihegga Rebbi fell-asen, i wakken ara ferḥen, ad rebḥen, ad d-uɣalen d iɣen n lbaraka i wiyaḍ. Ata ya lqess d Rebbi i kul yiwen. Yak tessnem, kunwi llan dat Lmasiḥ, ula yiwen ur ittidir i yiman-is, ittidir i Ssid-is Lmasiḥ. D netta i rafqen lmumen-nni ines deg ubrid i d-ihegga fell-as. Amek tezmer ihi tilemẓit, amek i yezmer ilemẓi ad yaf acu d lebɣi Rebbi fell-as, acu d lecɣel i d-ihegga Rebbi fell-as? I kra n nnubat tura ad nmeyyez tudert n Sidna Yusef. Tzemrem ad tafem taḥkayt n tudert-is di tektabt Laṣel n ddunit deg wawal n Ṛebbi, La Genèse s tefransist, kunwi yesɛan La Bible s tafransist. Sidna Yusef iffeɣ seg lḥala n Buɛekli, yuɣal deg ufus n Ṛebbi d lḥakem n tmurt n Maṣer. Ṛebbi yezmer ad ixdem leɛǧeb am agi fell-ak, fell-am, ma s wul-ik irkul teţqellibeḍ lebɣi-ines fell-ak. Ma tserrḥeḍ iman-ik i lebɣi-ines, ur tesɣaṛeḍ ara wul-ik neɣ ur teţebɛeḍ ara kan ṛṛay n uqeṛṛuy-ik, d Ṛebbi i k-yessnen axir ay tessneḍ iman-ik, d neţţa ara iḍebren fell-ak.

Ḥelleɣ-ken s ṛṛeḥma n Ṛebbi ad tqeddmem lǧettat-nwen d timezliwt i ddren yettwaqedsen iɛejben i Ṛebbi. Ayagi d lɛebada-nwen ilaqen. Ur ttemcabit ara ɣer lqurn-agi, lameɛna ttubeddlet s ujedded n leɛqel-nwen, iwakken ad tmeyyzem anwa d lebɣi n Ṛebbi, lebɣi yelhan, iɛejben i Ṛebbi. Ihi, Ma tebɣiḍ ad tissneḍ acu d lebɣi Ṛebbi fell-ak, fell-am, amezwaru, qeddem iman-ik i Ṛebbi. Ini-as, A Ṛebbi, xdem yid-i ayen tebɣiḍ, ṛafeq-iyi deg ubrid ay theggaḍ fell-i. Dɣa, ma d tidet tebɣiḍ ayagi, Ṛebbi ad k-yessken cwiya becwiya lebɣi-nnes, ad tɛeqleḍ ayen i d-ihegga fell-ak yelha, ad k-yeɛjeb kečč, ad yawi lbaraka i wiyaḍ. Acu d lḥal ad agsidar Yusef? Ila d amɛazuz g umɣar d temɣart. Ɣef ayagi kerhen-t watmaten-is ttasmen fell-as lxaṭer akken i yella lḥal dima s mmi-s g umɣar. Ḥemmlen-t imɣaren-nni nezza ttaken-as ayen i ttmenni wul-is. Lxatima, yiwen wass, mi yesɛa Yusef sebɛṭac n sna g lɛemr-is, Ikkes uquḍar n baba-s netta d watmaten-is i urgaz n At n Tirga, yeḥka-tent i watmaten-is dɣa kerhen-tt akteṛ. Imkun sɛan lḥeqq lxaṭer inna-yasen Yusef, Nella nettcuddu tadliwin n uɛerqub, dɣa tadla-inu tekker tbedd, tadliwin-nwen zzint-as, seǧǧdent zdat-s. Urgaɣ diɣen, i d-inna Yusef, Ata yiṭij ayyur d ḥdac n yitran seǧǧden zdat-iyi. Atmaten-is kerhen-t akteṛ mi sen-yeḥka tirga-agi. Nnan-as, Ɛni ad tselṭneḍ fell-aɣ, ad tesɛuḍ tazmert fell-aɣ? Yah! Baba-s yenna-yas, Ɛni yessefk-aɣ ad d-nas ad nesseǧǧed zdat-k kečč? Yender-it, atmaten-is usmen deg-s. Ma d Yusef, iḥerres tirga-agi deg wul-is, imi yumen d Ṛebbi i s-ihedṛen, Seg-send, s lemɛamda. Lxatima, ataya wayen iḍran s Yusef deffir lweqt-nni mi d-yurga tirga, yeḥka-yasent i watmaten-is. Atmaten-is ruḥen ɣer yiwet tmurt isem-is Cakim. ad teksen lmal n baba-tsen. Baba-s yenna-yas i Yusef, Iya, ad k-ceggɛeɣ ɣer watmaten-ik. Ruḥ, ẓer ma bxir ay llan, ma ur ten-yuɣ war lmal, err-iyi-d s lexbar. Yusef iruḥ, akken la yettnadi di lexla, imugger-it yiwen urgaz, yesteqsa-t, yenna-yas, Acu tettqellibeḍ? Yusef yenna-yas, La ttqellibeɣ atmaten-iw. Dɣa argaz-nni imla-yas anida llan, Yusef iruḥ ɣur-sen. Nutni walan-tt lbeɛɛed, uqbel ad yaweḍ ɣur-sen, ḥeylen-as ad t-nɣen. Nnan way gar-asen, a tabbu tirga iwweḍ-d, iyyaw tura ad t-nneɣ. Ad t-nḍegger ɣer yiwen n lbyur-agi, ad nini ičča-t lweḥc, ad nẓer acu ara uɣalent tirga-ines. Ma d yiwen n watmaten-is, yenna-yasen, Ur zizlet ara idammen, ḍeggret-tt ɣer lbir yellan di lexla, ur srusut ara afus-nwen fell-as. Yebɣa ad t-isellek seg ifassen-nsen, ad t-yerr ɣer baba-s. Mi d-yewweḍ Yusef, atmaten-is kksen-as tajlabt i s-ifazen, i s-ifka baba-s, ṭṭfen-t ḍeggren-t ɣer lbir, d yillem, ulac deg-s waman. Umbeɛd qqimen ad ččen. Imi yerfden s wallen-nsen, walan lqafla n Ismaɛiliyen i d-yusan si Lǧelɛad, iluɣman-nsen ɛebban taɛeṭṭart, aselɣar d lemmer nni ara awin ɣer Maṣer. Dɣa yiwen n watmaten-nni n Yusef yenna-yasen i wiyeḍ, Acu ara nerbeḥ ma nenɣa gma-tneɣ? Iyyaw, ad t-nzenz i yismaɛliyen, ur nettrusu ara ifassen-nneɣ fell-as, ala xaṭer d gma-tneɣ, d aksum-nneɣ. Atmaten-is uɣen awal-is, zenzen-t Yusef. Iruḥ s Ismaɛiliyen, nutni wwin-t ɣer Maṣer. Agmas-nni amezwaru iɣaben mi zenzen Yusef i yismaɛaliyen-nni, yuɣal ɣer lbir, yufa ulac-it zdaxel, dɣa icerreg llebsa-s. Ma d atmaten-is nniḍen, ṭṭfen tajlabt n Yusef, zlan aqelwac, beɣɣen ajlab-is n yidammen, ceggɛen-t ɣer baba-tsen, nnan-as, Ataya, Nufa-t. Ɛqel ma d ajellab n mmi-k neɣ ala. Baba-s iɛqel-itt, ittruf mmi-s, ma d Yusef. Ismaɛiliyen-nni zenzen-t di Maṣer i Fuṭifar, lfettyan n Ferɛun ameqqran iɛessasen. Aytmaten d isetma, i nken tessnem taḥkayt-agi n Yusef. Isɛedda tignatin iwɛaren deg ubrid-is. Ad naḥfeḍ ccehr-agi zdat-neɣ acu yeḍran yid-s. Lmeɛna n wayen akk yeḍran, iɛqel s teḥqiq belli ila deg ufus n Rebbi, d netta i t-irafqen s lemɛamda. Deffir kra n yiseggasen, yeḍra ayen irkul i d-yurga. Yuɣal d lḥakem deg tmurt n Maṣer. Deg lweqt n laẓ, usan-d ɣur-s watmaten-is, seǧǧden zdat-s, ssutren-as nneɛma, i wakken ur ttmettaten ara nutni d warraw-nsen d baba-tsen amɣar-nni. Ula ma ur teɛqilen ara watmaten-is, Yusef yessen-iten, deffir kra n lweqt mi ten-ijerreb yenna-yasen, Kunwi tɛabulem ad iyi-txedmem ccer, lameɛna Ṛebbi irra-t lxir, alaxaṭer iceggeɛ-iyi-d zdat-wen s lemɛemda. iwakken ad ɛetqeɣ tudert-nwen. Kunwi yettḥessisen iḍ-agi, ɣas lḥala-nwen tewɛer lweqt-agi. Ma tellam d lmumnin tidet yettufdan, tellam deg ufus Rebbi. Tzemrem ad teskellem fell-as ad kun-irafeq s lemɛemda. Yiwen wass ad tmektim s ucekker abrid deg-s i kun-irafeq. Ulamma tufam iwɛer ubrid-nni, ad tɛeqlem tufam deg-s lbaraka diɣen. Acfut kan yiwet lḥaǧa, kunwi ilan d lmumnin n Sidna Ɛisa, qeddmet lǧettat-nwen d timezliwt iddren iɛejben i Ṛebbi. Ur ttemcabit ara ɣer lqurn-agi itebɛen ala ṛṛay-nsen, ittḍebbiren bwaygar-asen tikwal s lxedɛa d lekdeb ad rebḥen ṛṛay-nsen. Kunwi ur ttemcabit ara ɣur-sen, lameɛna ttubeddlet s ujded leɛqel-nwen, i wakken ad tmeyyzem anwa d lebɣi n Ṛebbi, lebɣi yelhan, iɛejben, ikemlen. Lewɛaṛat i ttilin deg ubrid n lmumen, ttuceggɛen-as mačči s lɛaquba, lameɛna s lmeɛmda, i wakken ara yeṣfu i wakken ara iǧhed di laman d tukkla ɣef Rebbi s yid-is. Ɣef ayagi ay ilemẓi, a tilemẓit itebɛen Sidna Ɛisa, ur ḥesseb ara iman-ik d lkays, ur ttkel ara ɣef lfehma-k, ttkel ɣef Ssid Rebbi seg wul-ik akk. Dagi iberdan-ik akk ttmuqul ɣur-s, dɣa ad iqeɛɛed iberdan-ik, ad issefraḥ wul-ik, ad k-yerr d lbaraka i waṭas medden.

Imkul lmumen yettqelliben anwa d abrid ara yetbeɛ deg ddunit-is, Ṛebbi yettak snat leḥwayeǧ. Tafat yettfeǧǧiǧen ubrid-nni, lawk d akafi i win yettawḍen ɣer lɣurḍ. Courir vers le but d isem yiwet tektabt ara nceggeɛ ad urtagi i wid ara aɣ-yeketben iḍ-agi. Ur ttraǧut ara azekka ma ulac ad tettum. Ddmet tura ihi amaru, nnun, ad ketbet, yella laweṛḍ-ya. Boîte postale 141 Monte Carlo Monaco Sutret tektabt-nni isem-is Courir vers le but s tafransist Aqlaɣ ncedha tibratin-nwen ma ktbet ihi illa lawardiya neɣ ma Yidir ma tebɣam Tabwat n tibratin 141 Monte Carlo, Monaco, sutret, courir vers le but. Ɣurwet ad tettum nuba n sella azekka ɣef 8 u nnefs deg yiḍ, la sslam-a ay at uxxam. Lḥad ɣef 8 u nnefs deg yiḍ. Imiren am dima ad tɛeddi nuba-agi ljemɛa i d-iteddun ɣef lɛecra u nnefs deg yiḍ. Nubat-agi i snat ttawḍent urun ɣef lmuja talmast 250 mitrat m Radio Monte Carlo. Dayen ihi, azul fell-awen, awen ibarek Rebbi.